Zita rangu ndinonzi Sema Garuva. Nhasi ndadzoka nechimwe chidzidzo chine musoro wenyaya unoti chisazita singwi. Chii chinonzi chisazita singwi? Chisazita singwi chinotsiva zita kureva kuti chinoshanda panzvimbo yezita. Chinogona kushanda pamwe chete nezita kusimbisa pfungwa iri kutaurwa yacho. Muenzaniso, zita tichafara aenda kumba. Apa zita redu ndi tichafara. Chisazita singwi iye aenda kumba. Chisazita singwi chedu ndi iye. Zita zvikoro zvavharwa Zita nechisazita tsingwi izvo zvikoro zvavharwa Mhando dzezvisazita tsingwi 1 zvisazita tsingwi zvevanhu zvinoshanda nemazita anomirira vanhu izvi ndezvinoti a munhu wekutanga Muushoma anonzi ini, muuzhinji anonzi isu. B munhu wechipiri, muushoma anonzi iwe, muuzhinji anonzi imi. C munhu wechitatu, muushoma anonzi iye, muuzhinji anonzi ivo. Cherechedzo. Uzhinji hwechisazita-singwi chemunhu wechitatu iyo hunopinda pazvisazita-singwi zvemipanda pamavakirwo, ndiko saka tisina kuhuisa pamhando yezvisazita-singwi zvavanhu. Mamwe mazita emupanda 1a ane chisazita-singwi iye asi mamwe ane chisazvitasingwi ivo sokuti iye tarisai ivo baba chisazvitasingwi ivo chemazita emupanda 1 ane zvisazvitasingwi zvevanhu sokuti iye munhu ini mwana iwe musikana maumbirwo ezvisazvitasingwi zvavanhu nzvovera yokutsigi, yokutsigisa kana kuti chitsigisi plus chiratidza chiratidza munhu somuenzaniso e plus ni tichiumba ini e plus we tichiumba iwe kana kuti iwe 2 zvisazita singwi zvemupanda zvemu izvi ndizvo zvinomirira mimwe mipanda yose mupanda 2 zita vadzidzisi chisazita singwi ivo mupanda 2a zita vasawira chisazita singwi ivo mupanda 2b zita mai chisazita singwi ivo Mpanda 3 zita munda chisazita singwi iwo Mpanda 4 zita minda chisazita singwi iyo Mpanda 5 zita ganda chisazita singwi iro Mupanda 6 zita makanda chisazita singwi iwo

Chisazita singwi irwo. Mpanda 12 zita kaimba chisazita singwi iko. Mpanda 13 zita tudzimba chisazita singwi itwo. Mpanda 14 zita ukuru chisazita singwi iwo. Mpanda 15 zita Kukura chisazita singwi iko. Mpanda 16 zita pamhanza chisazita singwi ipo. Mpanda 17 zita kuhurungwe chisazita singwi iko. Mpanda 17a zita mhiri chisazita singwi iko. Mpanda 18 zita mumusoro chisazita singwi imo. Mpanda 19 Zita Svimunhu Chisasita Singwi Isvo Mpanda 21 Zita Zishiri Chisasita Singwi Iro Maumbirwo ezvisasita singwi zvemupanda Nzvovera yekutsigisa kana kuti chitsigisi plus chiratidza mupanda kana kuti uwandu plus nzovera o nzovera yekutsigisa e plus chiratidza mupanda dz plus nzovera o tobva taumba idzo nzovera yekutsigisa e plus chiratidza mupanda rw plus nzovera o tobva taumba irwo ichi ndicho changa chiri chidzidzo chedu chezvisazita singi pazuva ranhasi Ndinovimba magona kunonzwisisa. Muchikamu chinoteera tichaenderera mberi nekudzidza mutauro weShona neni wenyu seMagaruwa Ndatenda.